Салам, тусем! Паянхи ҫӗнӗ кӑларӑмра ӗнесем ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлетпӗр-ха пир ӗнесем ҫинчен? Мӗнле чӗрчун вӑл? Ӗне! Мӗн туса пурӑнать? Сире те ҫак ыйтусем интереслӗ пулсан, манпа пӗрле тишкерсе тухма сӗнетӗп. Хатӗр пулсан, кайрӑмӑр! Малтанах ӗнесем ҫинчен калама пулать, вӗсем сӗт параҫҫӗ тата яланах му тесе ҫӳреҫҫӗ. Ӗнесен кӗске мӑйракисем пур. Тата егер чернеллӗ вӗсем хӳрисемпе ҫапкаланаҫҫӗ те яланах жвачкине чӑмласа ҫӳреҫҫӗ. Ӗне вӑл тӗнчене улӑштарнӑ чӗрчун, теҫҫӗ паллӑ ҫынсем. Ҫер ҫинче ҫук пуль ҫавӑн пек ҫын кампельме ҫӗнӗ ҫинчен. Ял ҫыннисемшӗн ҫак ыйтура тӗлӗнтермӗш ҫук, анчах хула ҫыннисемшӗн кӑсӑклӑ пек курӑнать. Паянхи ӗнесемпе вӑкӑрсем пуҫланса кайнӑ ӗлӗкхи европейский дикий тур пародинчен. Вӗсем ӗлӗк-авалах пурӑннӑ пулнӑ Европа территорийӗнче, Паянхи кунпа вӗсене курма ҫук, мӗншӗн тесен тахҫанах ҫухалнӑ вӗсен популяцийӗ. Анчах паянхи кунпа ӗнесене нумайрах фермӑсенче е витере усраҫҫӗ. Пӗчӗк ачасене вӗрентеҫҫӗ. Му тени ӗнене пӗлтерет. Шутласа илсен мӗнле ӗнесем пӗр-пӗринпе му тесе калаҫаҫҫӗ. Чи пысӑк тӗлӗнтермеш ҫав япаларан ӗнесем ҫавӑн пек пӗр-пӗринпе мӗкӗреҫҫӗ кӑна мар, калаҫса пурӑнаҫҫӗ. Ученӑйсем шутласа илнӗ, виҫшер ытла ӗнесен мул сассине. Ӗне сире сума чӗнет, кӗтерен таврӑнать, пӑрӑвне чӗнет е пӑшӑрханнине палӑртать. Чӑннипе каласан ку чӑнах та тӗрлӗ сасӑсем. Тимлӗрех итлесен вӗсен му тени кашнинчех урӑхла. Эпир кӑна ҫеҫ вӗсене ӑнланмастпӑр. Астӑватӑр пулсан ӗнесен ҫӑварӗнчи чӗлхи кӑштӑрка, шершавый, Ӗне чӗлхинче ҫирӗм пилӗкпин тутӑллӑ рецепторсем пур. Ҫав вӑхӑтрах ҫыннӑн вунӑ-пине яхӑн кӑна. Ҫавӑнпа та ӗнесем лайӑхрах палӑртаҫҫӗ йӳҫекпе пылака. Хӑшӗ пӑсӑлнӑ, хӑшӗ ҫиме юрӑклӑ. Тепер кӑсӑклӑ тӗлӗнтермеш, кашни ӗнен сӑмси уникальный. Ӳкерчӗке енчен эсир икӗ пӗр пек ӗнене курсан та сӑмсисем вӗсем урӑхла пулаҫҫӗ. Кашни ҫыннӑн пӳрне йӗрсем урӑхла вӗт. Отпечатки пальцах ӗнесемпе сӑмсисем уйрӑлса тӑраҫҫӗ. Ӗнесем хӑвӑртлӑхӗпе алӑ ҫухрӑма ҫити аталантарма пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа та вӗсене вӑрах выльӑх тесе калаймӑн. Анчах чупаҫҫӗ вӗсем инҫе мар, час ывӑнаҫҫӗ. Шутлама пулать, вӑкӑрсем хӗрле тесе юратмаҫҫӗ. Анчах вӑл тӗрӗс мар. Ӗнесемпе вӑкӑрсем чӑнахипе хӗрлетес-мӗн иккине пӗлмеҫҫӗ, мӗншӗн тесен вӗсем ӑна уйӑраймаҫҫӗ. Сӑмахран, матадор ҫӗтӗкне силленӗ вӑхӑтра вӑкӑр хӗрлетесне уйӑрмасть. Ӗнесемте, паллах, тӗрлетессине кураҫҫӗ. Хӗрле тесе кӑна ҫеҫ уйӑрса илеймеҫҫӗ. Ӗне куҫе хӑйӗн тенӗллен виҫҫӗр-вӑтӑр градуса обзорне тивӗҫтерме пултарать. Ҫавӑнпа та вӗсем патне вӑрттӑн пыма ҫӑмӑл мар. Ӗнесене ҫӗрле ҫичӗ сехет кирлӗ ҫывӑрса тӑранма. Пӗтӗмсем пекех. Тепер кӑсӑклӑ пӗлтереш. Ӗне мӗн ҫинине сетӗнчен палӑртма пулать. Йӳҫекпе пылак тесен. Тӗслӗхрен пылак ҫимеҫ ҫисен сечӗ те пылак пулать. Да-да, тӗлӗнтермелле пӗлтереш. Асатиле ҫумӑрлӑ вӑхӑтра ӗне сече пӑсӑлать. Эсир пӗлни, пер килограмм ҫу тӑвас тесен ҫирӗм пер литр сет тӑкакламалла. Туссем, илтни ҫерипе ҫывӑраймасан пӗр стакан сет ӗҫмелле теҫҫӗ халӑх хушшинче. Ӗне сете ҫинчен тата пӗлтерсе хӑварма пулать ҫапла. Халӑх хушшинче калаҫӑ, сӑмахран качака сече кӑш лайӑхрах тесе. Ӗненипе танлаштарсан. Нумайрах тата аслӑ ҫынсем валли усӑллӑ. Анчах та пӗчӗк ачасем валли анне сече усӑллӑрах ытти сетсемпе танлаштарсан. Ӗне, эсир ӑна килӗшнине кӑтартасшӑн пулсан, вӑл сире ҫулама тытӑнать. Индире пытарӑнчен те ӗне священный чӗрчун шутланать. Ӗнесен ҫӳлти шӑлӗсем ҫук, аялти шӑлӗсемпе ҫеҫ чӑмлаҫҫӗ. Тата курка ҫинӗ вӑхӑтра вӗсем ӑна ҫыртмаҫҫӗ, ҫӑлса татаҫҫӗ чӗлхипе. Эсир ӗнесене сӑнаса пӑхнӑ пулсан калама пулать, мӗншӗн вӗсем ялан чӑмласа ҫӳреҫҫӗ? Хуравӗ вӗсен ҫавӑнтан. Ӗнесен хырӑмӗнче тӑватӑ ҫимӗҫ валли камерисем пур. Малтанах вӗсем хир тӑрӑх лӑпкӑ ҫисе ҫӳреҫҫӗ курӑка. Кайран тӑнӑҫ вырӑн тупса шӑлутӑкӗнчен ҫине курӑкне каялла кӑларса чӑмлаҫҫӗ те вӗҫӗ пек ҫӑтаҫҫӗ. Тепер тӗлӗнтермӗш! Эсир ӗнесене мӑйракасӑр курнӑ пулсан, Вӑл чирлине пӗлтермест. Нумайрах мӑйракасӑр ӗнесем вӗсем породистӑйсем шутланаҫҫӗ. Юриех ӳстереҫҫӗ ҫавӑн пеккисене. Ӗнесем пурӑнаҫҫӗ ҫирӗм-ҫирӗм пилӗк ҫул. Пулкаланӑ тата ватӑ ӗнесем вӑтӑр пилӗк ҫула ҫитнӗ пулнӑ. Ӗнесене изуча тунӑ вӑхӑтра ҫынсемпе танлаштарма пулать, шутласа илсен. Ҫав хатӗр кӑсӑклӑ чӗрчун вӑл ӗне. Ҫавӑнпа та элек ахальтен каламан, ӗне пулни сывлӑхлӑ пулни. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр! Лайк пусма мансангай! Чипер юлӑр, туссем!